aho kumbireba niho ekutahiramu aba Salima Herbal Research Center bari aha Garage Street Abu Dhabi. Prather room number six zayo noza kushangayo baine emibazi ya pressure, ya siriimu, baine emibazi ya ulcers, baine emibazi erikukyendeeza size, products zaabo actually ntakakoze ekigambo emibazi, products zaabo kukyendeeza size ninga okagumuka. Bakozire na vitamin herbal tea egyo na chai nekuyamba munonga waaba otakwenda kukoresa shukaari. Kwonka, ahabwaki omuntu noobaasa kusiiba haraareyo omuntu eizooba ryona? Hati omwana waaba ariyo naaza kukora ebigyezo, you cannot spare some little time okaza aha ishomero omwana okamureeba state ei arimu. Ariyo naaza kukora ebigyezo bya siniya sigisi, abamwe nibaza kukora ebigyezo bya siniya fo. Okairukayo aha visiting day, ahabwaki otakugyenda okahamya omwana waawe? omwana omutiiremu kashi nyingi ahabw'okuba hati omwana ariyo naaza kukora siniya sigisi ndiyo naaza kukora siniya fo ahabw'okuba nooda abantu abandi babe nibagumya omwana waawe abamwe abazaire timukutsindikira sakisesi kaadi yu are noti wishingi yuwa kiidi sakisesi ebi ebintu kasita meekingi ati tuyombi omwana waawe amazima aga Ruhanga ag'omu iguru reeba paapa ariyo naaza ninza kubatabariza owa paapa Mazima tokubaasa kusindika omwana waawe kumwendeza success, tokwenda omwana waawe kumusingira emigisha wamureekyera abashungi, wamureekyera abainazi babe nibo bamusingisha success cards. Iwe tokubaasa kuronda success card ashingi bishatu okakisiindikira omwana waawe okamuhandikiramu obugambo oti mwana we amagara gangye niiwe gariho, nkwinemu amatsiko mwana wangye ngu nooza kuhika Otakaanshwaza. Omwana nawe kikamurya. Wa! Orinzire ku areeze kukora ebigyezo gye ndikuza kumuha emifariso oije omureete omu muhanda noomujuma mpaka. Success kaada y'omuzaire n'ekintu kikuru. Success kaada ya brother n'ekintu kikuru. Success kaada ya sister n'ekintu kikuru. Abaana mubasinikire success cards. Mu, eeh? Are by the way abo abantu abakukora success cards nibahandikaho ebigambo because nyowe nkakora P7 nakora senior 4 nakora senior 6 I still have those cards ebigambo ebyo nibirungi aha magara g'omwana haine oku bikuha n'omwana bari abakashoma orujungu rwabo nibabihandika gye so omwana success card ya ishe na nyina noshanga azitaire aha kitanda ariyo nazireeba eza banyaanya. Hati murigye obwo abaana abatusisira abaana ba boyfriend nibo bakubasindikira abazaire nga abaana banyu babaza kukora ebigyezo get some time mureke kusiiba nimwirukanga aha by'obutegyeki mukeihwe abaana banyu abu muriyo nimwirukangaho bakashoma owaawe ariyo nakora senior six toragira oriyo na visiting day. Omwana wa warai ariyo naza kukora sina 6 ariyo ata ningira arigye kandi karwire kaba takanterire ah, nga, nga, nga, nga. omwana wawe obu nibwo obwire obu akukwenda okazayo okamugira oti mwana we nakweshingyereza shoma kare akugira ati ninyenda abcd bumusigire hati iwe omwana ariyo nakora sina 6 eh, taine ka- ka- kashukaari k'okuta omu mukaru hati narara nareeba taine na majaani Ariyo naashabiriza okwe, yaakora ebigyezo nk'enfuuzi. Nikwo enkubireho. Iwe noobireeta ota? Bitu obitureetera nka bira byoma, abantu bakabyetegyereza.